Woware bɔga, bɔga no kɔ aburokyire. Kwadu a ɔde abɔ wo no sɛ worefa n'akyi, wo ne mmarima rededa. Deɛn na ɔhui? Ɛɛ, deɛ ɔhuiɛ ne sɛ, na ɔse me me picture bi akɔdi bɛrima bi. Naked, ɛnyɛ picture kɛkɛ. Sɛ me picture kɔdi sɔfoɔ hɔ a, ɛnyɛ asɛm o. Na mmom wade gya mu, ɔbaa warefoɔ wade gya mu kɔdi barima foforɔ hɔ a, ɛno na ɛyɛ problem. Nti wo kunu no a ɔyɛ bɔga no, wɔse.

Ɛno akyire no yɛwɔ hɔ nti ɔka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ me papers nti no ɔhia sɛ mɛ sane divorce paper bi de ama no. Ahyɛse no ɔkaeɛ no na ɔse ɔpɛ sɛ ɔware ankasa ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɛno deɛ mempene so sɛ ɔbɛware ankasa de agye ne paper nti ɔne me papa kasaeɛ ɛna me papa nso frɛ me na meka kyerɛ me papa sɛ mente ase because mate story sɛ nkurɔfoɔ kɔware a na wɔgya me ha nti meka kyerɛ no sɛ mente aseɛ nti me papa kaeɛ no mansa anyɛ dɛn mante aseɛ nti later on after bɛyɛ one year ɛna ɔfrɛ me ka kyerɛ me sɛ wanya obi a ɔne no yɛ contract marriage nti na ɔpɛ sɛ me sane divorce paper no de ma no na ɔtumi de wie ne ne krataa no wɔ hɔ nti ɔma me hyia nipa no me nso me gye mie ɔma me hyia nipa no wɔ circle ɛna me kɔ sane divorce paper me nim no baabi a ɔgyina hɔ koraa me nhu no. Fa mo abusuani bi nso amaneɛ. Mɛbɔ obiara nso amaneɛ because ɔka kyerɛ me sɛ hwɛ na ma nka nkyerɛ obiara me ara m'adamfo koraa me ne no bɛn koraa ma nka nkyerɛ no ɛna me sane divorce paper no na me de maa no nti divorce paper no akyire no na nsɛm no hyɛ aseɛ sɛ ɛbɔ ba me kunu sesaeɛ Me kunu sɛnde me sika a, na obisa me sɛ, Sika no deɛ, ɛno deɛn na mede tɔeɛ? Ɔsɛnde sika sɛ memfa nkɔdi dwa a, ɔhia receipt. Nso me ne no tra, me ne no tra for three good years. Na me na mekɔ ma aunty no a ɔba no, ɔtumi afrɛ me awia na mete mu. Mekita nkwadaa two. Menyem wo nnɛ nine months na na mede gyina me nan so bɔ ti. Meyɛ adwuma pa. Wo paa bɛtumi afrɛ awia mu hɔ biara, obiara bɛka akyerɛ wo. Mehwɛɛ me kunu for more than two years, na n'abusuafoɔ koraa nnim sɛ ɔyare. Ɛna nti ɛbaa no saa no, na. Eh nsɛm nsɛm ho sisi afei deɛ na ɔse mafa bɛɛma eh na ɔse mafa bɛɛma nti me me hu sɛ divorce paper no ɔka kyerɛ me sɛ divorce paper no wahu sɛ wɔ eh divorce paper no a ɔde ama me no eh me ara me original divorce paper na ma sɛnde ama no. Kyɛsɛ wama wa sign ne na ampa ampa ara sɛ wagyaa no. Ae nti no saa naked pictures no a ɔka no no kora me wɔ naked pictures wɔ me phone so na mmom. Ɛyɛ dɛn ɛda wo phone so yɛ den na wo send koraa wie a delete ɛ anaa yɛ no view once oh wo nim sɛn wo nim phone mu nso a yɛ yɛ twa yɛ naked a yɛde school na ɛkɔ sɛ yɛ twa yɛ naked a yɛ hia phd yɛ hia masters no but wo twa picture deɛ com common media journalist sɛ me.
Ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ issue. Ɛnti no ɔnim sɛ mi. Dabi wo twa naked picture wo hia sɛ ɔbɛ kɔ law school. Ma me because me dɔ me kunu ɔse me me nsɛn ne ma no. Na wo wie nso ɛɛ. Ɛna me sɛn de maa no.
Na wo wie nso ɛɛ.
Ma ndwen bɔne ante naa. Ti ɛba no se wo sɛ bɛɛma no wankas ɔse akɔ di ɛmɛɛma bi hɔ ɛhɔ no na ahem asɛ wankasa abɛ di ɔno wo kunu nam fufuɔ hoo abɛ di mɛɛma bi a ɛyɛ wo wo contact ɛhɔ. Ɛba no sɛn na wo kunu bɔ wuraa wo fon mu na wohunu sɛ wokyɛ naked pictures de ma mmarima wɔ wo fon no so? Okay mpakyɛw deɛ me me ntumi nkyerɛ nipa ɛ like kwan a ɔfaa so a ɔnyaa pictures no ama me contact no na mmom deɛ mekae ne sɛ mmerɛ bi na meyɛ adwuma na mewɔ me shop a na meyɛ adwuma me ne n'abusuafoɔ na yɛte yie paa kɔpem sɛ nsɛm wei baeɛ mengyina baabi nka wɔn anim asɛm bɔne da because menim deɛ wɔayɛ ama me nti no ɛbaa ne saa na na ɔfa ase baako. Barima, ɔbaa me nkyɛn bɛsraa me anwummerɛ no. Mennim mpo sɛ wamfrɛ. Mewɔ hɔ ara ne sɛ waba abusua fie. Ɛna ɔse ɔreba abɛsra yɛn. Nti mefrɛɛ no wɔ fon so na meka kyerɛɛ no sɛ, 'O, w'afa ase koraa aba ha o. Ɛna ɔse saa. Nti no, as usual, ɛna mede fon no maa no na wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔrekasa. Nti me na meyɛ, me na meyɛ m'adeɛ, na meyɛ adwuma. Ɛna wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔrekasa. Wokasa Nti nipa kyerɛ no yɛn. bɛtumi aba sɛ ɔkɔ wo messages mu? Ma, ɛno no na megye di because, Ɛbɛtumi a, because mpakyɛw kɛ ae. ɛbɛyɛ den. Wo kunu wɔ Because me, America, menni password wɔ wote fon no so. Accra, Ɔyɛ dɛn na ɔbaa a ofuu no no mu behuu sɛ wɔasɛn ne naked picture ama sɔfo, wɔasɛn de ama Yaya Kwadu, wɔasɛn de ama Ɛyɛ dɛn na ohui? Na wo demandee sɛ saa nkurɔfo koro a ɔreka no, ɔma wuhu wɔn? Na wokɔɔ fon no mu nso no, na kyerɛ sɛ wɔasɛn de ama saa nnipa yi? W'asan de ama marima bi. Me kɔɔ phone no ho no me manhu me manhu sɛ m'asɛne pictures biara ama obiara. Nti na ne basis ne deɛn? Ne basis ne sɛ deɛ ɛma a ɔ suspect sɛ bia me nim but saa de no a meka sɛ ne na ɔfa asɛne baa me nkyɛn I think sɛ a week before that anaa sɛ dɛn menkae na m'adamfo me ara me close friend ɔno ankasa nim no na mayɛ adwuma mabrɛ megyina me nan so paa nti na ɛyɛ saa no m'adamfo no frɛ me sɛ oh Yɛ ɔno nso apo adwuma o nti yɛ mpie kakra like yɛ kɔ baabi ntena ɛwɔ yɛ area mu hɔ aa around hɔ naa nti ɛhɔ kora na me sua adwuma nti ɔfrɛ me na me se okay saa deɛ yɛ nhyia wɔ saa junction no so na already na yɛ ankasa yɛwɔ issues sometimes ebi ɔfrɛ kora me nfa bi a me bo fu a ɔno ɔnim sɛ me bo fu a ɔfrɛ me a me nfa sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ ne ya kɛkɛ but ɔfrɛɛ yɛ no ma nfa.

Sɛ ebia barima yi wahu sɛ adwene bɔne na ɛwɔ ne tirim, ɔnya wo a ɔbɛyere wo. Eh, woaware, wose barima ka sɛ ɔbɛgye a ɔbɛgye. Ɔbɛyɛ dɛn agye? Wode ma no anaa ɔgye? Mpakyɛw, ae. Nti no, ɛbaa no saa no, me, yɛte hɔ no ara na mmarima mmienu, wɔbaa yɛn nkyɛn wɔ eh, nkonnwa no ho. Nti me nso, me a mempɛ sɛ ebia wobɛ, wobɛkasa na akɔyɛ sɛ ebia ɛyɛ embarrassing anaasɛ, nti mede nam, nam. Ah, Number no me de maa no. I'm sorry maware nso ɛyɛ embarrassment. Mama mama ɛno deɛ man sɛne picture bi ama akwaa no but meka deɛ ɛsiiɛ nti a ɔma ɔɔ suspect saa. Oh nipa no ase wopɛ wowɔ okunu woaware na bra I'm sorry maware a na embarrassment ne dɛn wobɛtwa wrong meat mesrɛ meyɛ obi dea na ɛtwa asɛm no teeteeteetea o.

Oh ɔs wohu sɛ. Nti sɛ wanse wo paw mfa harmless message ɛbɛyɛ good morning te sɛn? Ɔse na meka Nyame.
Mese sɛ wanse wo pɛ deɛ a message a wɔde reba no. Ɛ wɔ deɛ nkɔmmɔ no a na yɛredi a yɛte hɔ nom no nti na ama ɔ send mese deɛ woka no ase. Nkɔmmɔ bɛn na na moredi a ɛbɛma wa send biribi a. Meyɛ beautician ante na mebɔ ti. Meyɛ hairdresser but ma mankɔ mankɔ yɛ mɛ yɛfrɛ no sɛ massage nti na yɛ ɔbisaa yɛ oh dɛn adwuma na na yɛyɛ ɛno koraa nti na ɛmaa me number no baa mu no nti adwuma no a mekaa sɛ meyɛ no na meka kyerɛ no sɛ oh yɛn nyinaa yɛyɛ beautician madamfo no deɛ ɔkɔyɛɛ massage wate aseɛ nti yɛkaa saa no wieeɛ no na ɔse massage deɛ sɛ nneɛma bebree na ɛwɔ mu o ɛna ɔkaa sɛ ebi wɔ hɔnom a Eh happy ending like biribi saa. Happy ending ne deɛ he? Like kyerɛ sɛ wo miamia no a wobɛhu a na sɔngɔ ho. Yes nti nkɔmmɔdi deɛ mu ɛyɛ nkɔmmɔdi deɛ. Moyɛ ama massage agye dimmɔne wɔ kurom ha o. Mama mama meka kyerɛ wo. Sɛ omiamia wo a wobɛhu na sɔngɔ. Nti nkɔmmɔdi deɛ mu saa na na ɔkasa nti no ɔ. Nti ɛno na mofrɛ no happy ending. Oh ma mama.
Massage foɔ mekyea mo. Nti sesia deɛ woate aseɛ sɛ Ɛɛ kwaadu na ɔbɔ wo no wodi fɔ anaa wonni fɔ? Medi fɔ. Nti wo deɛ wonhia hwee? Menhia hwee. Na mmom dɛn a? Ɔnya me kwan, ɔmfa me mma mma me. Ɔnya wo kwan, kwan gya no deɛ he bi na wopɛ? Megye no five billion. Ei! Pakyɛ wo aane. Na wonhia hwee mpo ni? Ɔyare da fie ten good years. Dabi sɛ wo so wohia, ɔbaa a ɔnhia Ɔnhia hwee deɛ.
Ɛnneɛ wohia hwee? Dabi wohia hwee.
Five hundred thousand nti ɔɔfa w'akyi. Ɔno nso ɔte hɔ no ɔmfaa w'akyi biara. Afei woabɛka sɛ woahu ne naked picture wɔ mmarima bi ɛɛ phone so. Mennim kwan a wofaa so a wohuu saa naked picture no. Wobɛtumi akyerɛ mu kakra sɛn? Mepakyɛw, deɛ ɛteɛ ne sɛ Gifty na ɔyɛ me yere ansa na metu kwan ayɛ dɛn, aba Abirekyie. Mebaeɛ nso no, mandi no aborɔ. Mebɛduruu Abirekyie no, I think sɛ in about two months or so, ɛna memaa no sika sɛ ɔnkɔhu nipa no a ɔde me baeɛ no na ɔnyɛ bi nyɛ dɛn, ɛmma no. Enti nipa no startee process no ankyɛ na ɛyi covid nɛ ɛbɛbɔɔ mu a lock down baaɛ. Enti even after the lock down no koraa no ɔsan ɛkaa sɛ ɛɛ connection no foforɔ wɔ hɔ nom. Ɛma me san nso sɛndee no sika ɛde kɔmaa connection man no sɛ ɔnyɛ ma no. Enti ma. Akyire na mebɛhuu sɛ Gift reyɛ mmɛmasɛm. Ɔdii kan de ne ho bɔɔ n'adamfo bi, yɛfrɛ no Lydia, Nigeriani bi. Ɛname me so koraa na ɔde huu saa girl no. Na m'adamfo tailor ni, yɛn nyinaa yɛkɔ the same church, yɛte the same area, ɛna saa Nigeriani no, na ɔyɛ apprentice. Nti ɛnam me so na ɔde huu girl no. Ɛna ɔne girl no abɛka abom ayɛ baako. Ɛna ɛberɛ a wɔrebɔ deɛ. Ɔno nko ara de onim. Enti me de mibehuu sɛ wafa m'akyi. Ɛnna odinae sɛ ɛnyɛ nokore. So woate ase? Enti mebɔɔ ɛɛ ne maame mu amanneɛ. Ɔmaame deɛ issue bi ba na mebɔ no amanneɛ a, ɔse ɔne no bɛkasa. Enti eduu time bi, ne maame no koraa ka kyerɛɛ me sɛ me no mekasa dodo. Enti no, sɛ mifii sɛ ne ba no, mintumi, do ɔyɛ na ɛhaw me na mintumi ne no ntsena bi a, mingyaa no. Ɔkãe ma ankasa ɛyɛ me ya, nna mese ma yɛnnkasa saa. Enti no, akyire na mehuu sɛ ampa, ɔrebɔ adwaman, na ɔne n'adamfo bi, Janet. Janet ne ka kyerɛɛ no sɛ yɛka no sɛ ɔnkɔpɛ sugar daddies na wɔbɛma no sika. Woate aseɛ? Ana wo nso girl no wo gift yi sei no meme wo abrokye woyɛ dɛn yɛ dɛn yɛ dɛn yɛ dɛn abrokye no wo bɛba bi wate ase enti sɛ wo hu hwee koraa no wo hu sɛ mama wo a start process no enti deɛ biom na wo pɛ me bɛ duru yɛ no nso no ɛnyɛ sɛ me nkoa me ho na me dwen o me dwen wo so ne mmɔfra no ho because me nim sɛ mɛba abɛfa mo aba ha sei enti me nso me toto ha nneɛma ansa na Ghana no nso me make sure sɛ at least mo nso mo ho bɛ heha mo kakra. Wate ase? All of a sudden Gift no pɛsɛ prɛko pɛ ɔba abrokyi at once ɛna ɔpɛ sɛ ɔ live like big life nti me koraa me ka kyerɛ no Gift me koraa me wɔ abrokyie no koraa no me me ho nso yɛ nti no yɛn nyɛ no kakra kakra saa ɛyi saa time no ɛbɛso biribiara wɔ ne mmerɛ wate ma se afei na ɛwɔ sɛ me pɛ sika na me de yɛ nkrataa ansa na me nso mɛtumi ayɛ dɛn abɛfa mo. Enti nya aboterɛ ma me ne nkwadaa no nyinaa. Enti wo koraa deɛ, ɔlucky koraa sɛ mehyɛ wo deɛ ase a mepɛ sɛ wobɛka me ho ntɛntɛm. So woate me ase? Ne nyinaa no, me yere no ne Janet na ɛkasa. Janet no nso no, ɛnam ne boyfriend bi a ɔhyia no man bi so na ɔde yɛɛ dɛn? Ɔde kɔɔ Germany. Ne yɛn nyinaa yɛkɔɔ asɔre baako na yɛte area baako. Gift, Janet no, wɔn fie wɔ yɛn yɛn next lane no. So woate ase? Enti yɛn nyinaa yɛyɛ baako. Not knowing sɛ wo ne saa Janet no. nnipa no twe mpena. Yɛfrɛ no Bra Dan. Ɔne saa man no twe mpena. A wonim sɛ Janet no ne saa papa no na ɛwɔ hɔ a, ansa a ɔde no bɛkyea yɛn a yɛn nyinaa tenaa ase dii nkɔmmɔ yɛɛ biribiara o, na ɔde gɛɛ no kɔɔ aburokyire a seesei wo wo ani abere aburokyire no nti no, woakɔ ama man no ne wo ada. Ama ɔno bɔhyɛ a ɔhyɛ nti me yere no ɔmfa me nyɛ hwee o. Ɔdi m'atam keka nkwaseasɛm kyerɛ me na ɛɛ Wo wo so baa ne me ana me ma nya obi otimi hwɛ me ana ɔ ɔno bie na no koraa ka kyerɛ me me sɛ wa nya obi otimi di no ma no sɛbi sɛbi sorry o sɛ ebia mpɛ eh mpanyinfoɔ a monfa me kasa nkyɛ me ɔse wa nya obi otimi di no eh ma ne ho sane no saa na ɔno ka kyerɛ me wate ɛna me se oh ɛna ɛsɛ ɛnyɛ big deal sɛ wa nya obi ɔno otimi hwɛ wa a ɛna ɛfisɛ problem biara ni hɔ ma no nhwɛ wɛ. Ɛnna memaa no nso no, meyɛn me nkrataa no, mede mmɔfra no kaa ho a mepɛ sɛ mebɛyɛ dɛn, mebɛfa mmɔfra no ɛyɛ dɛn, ɛba, because wo no na me starte wo, madi kan astarte wo deɛ anka ama wo, nti nkoraa no meyɛ me nkrataa no nso mede wɔn kaa ho sɛ ebia mɛba abɛyɛ dɛn, mɛba abɛfa wɔn aba. Mesee sister, eh, sorry, ma. Gypsy se ɔmpene Maame mmɛfa nkwadaa no da, gye sɛ mema bɛfa ɔno adi kan kɔ abrokyire. Maame no se, Ei! Asɛm bɛn na woka no saa? Mese nkwadaa no ɛkɔyɛ DNA koraa, DNA a yɛse wɔn nkɔyɛ no. Bisa no sɛ ɛyɛ dɛn na ɔkɔɔɛ. Ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔnkɔ da, gye sɛ mama no sika because ɔyare nti, sɛ me memma no sika a, ɔnkɔ da. Maame frɛɛ me maame mu frɛɛ ɔno ankasa n'abusuafo de tu wɔn anim ma wɔn ne ne kasae a finally ɛyɛ ɔnsɛ me di sika brɛ no na me di sika brɛ no ansa na ɔkɔyɛ mmɔfra no bi ade me ne wo kasae koraa no nkwadaa no passport wɔ ne hɔ wɔn birth cert wɔ ne hɔ ɔmfa birth cert no ɛma ɛɛ vip nko kumase na me nyɛ ɛɛ yɛ ka ne sɛ me nwi ne nkwadaa no passport ne mom because aka three months ɔsɛ sɛ na ewu. Ɔse ɔnyɛ da, ebesi ɛnɛ a me ne mo kasa yi, mo bisa no sɛ ɔyɛɛ anaa? Me maame koraa frɛɛ no ma ɔhyɛɛ sɛ Monday yi a etwaa mu yi ara ɔde bɛma car de akɔ Kumasi na ɔmayɛ. Wamfa ankɔ, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ ɔnyɛ, nti wanyɛ. Nti no ɔno no ne botaeɛ nyinaa ne sɛ ɔse ɔmpene mma me me mmɛfa nkwadaa no nkɔ aburokyire, gyesɛ me me de mɛdikan de ɔno akɔ aburokyire ansa. Ɛnyɛ saa paa deɛ ankoraa no deɛ ɔmpene mma ankoraa no nyɛ dɛn nkɔ abrogya ɛna saa naked pictures no a ɔka ne sei ne sei ne sei Gifty hwɛ sɛ wo pɛ a ɛne wo bɛ hu sɛ da bi a wo kasa a wo sɛ wo pɛ evidence wo pɛ evidence me se sɛ wo yɛ a saa chat no a wo ne ɛyi Nigeria foɔ ne saa ɛyi ɛyi nkorɔfoɔ ɛkyate kyate ne nyinaa ne saa broni kwasea no a ne ho fii bi saa no wo ne ɔmo nya saa ɛyi saa ɛyi yɛka ne sɛ saa. Labanisfoɔ ne saa Ayifoɔ no, saa nkorɔfoɔ wei, wowuwu firi sɛ woanya broni papa. Wɔn nyinaa wode wɔn, wɔn chat no a wone wɔn chatee nyinaa, mewɔ ne nyinaa wɔ me phone so o. Mɛtumi asɛnde ne nyinaa, audios a woyɛɛ nyinaa, video call a na woyɛ a woyi wo, ah Gifty, yɛ careful because wonim deɛ woayɛ, wo, wonim adwaman no, wonim sɛ woabɔ, wo, woyɛ very aware sɛ woabɔ adwaman, enti mɛmmɛ deny. Wɔn ankasa wɔn abusuafoɔ koraa mebɔɔ wɔn amaneɛ sɛ ah me yere no afa m'akyi. Enti no mesrɛ wɔn wɔn ne no nkasa na wɔn bisa no sɛ eh asɛm no a meka no nokorɛ mu. Wɔn nso wɔn ngye me nni. Emma ne sista panyin ne ne bra ne sista eh ne bra Jonah wɔn tuu anamɔn. Wɔn nso wɔn bɛtu ho anamɔn na deɛ wɔn bi wɔn bɛba abɛka akyerɛ me. Enti wɔn ngye deɛ meka no na mesɛ okay wɔn deɛ wɔn nyɛ deɛ wɔn bɛyɛ. na dee wɔn biaa wɔn bɛ wɔn kɔ tu anamɔn no wɔn ba wɔn bɛka kyerɛ me sɛ ampa wɔn kɔ different ɛɛ places mmiɛnsa ne nyinaa wɔn se gift no afa m'akyi eti ɛno nso ɛ wɔn nyɛ aware gift wɔn nyɛ aware ɛwɔ saa asɛm no a meka no ho wɔn wɔn nim wɔn maame ma ɛyi wɔn sister ɛyi dan dan maame.

Kɔsɔ ndeɛ ɔsɔ ɔnfa wɔ akyi ana mboa Gifty bofa na ɔnfa ɛ Lebanese foɔ no so ɛ ɛnyɛ kasa nyɛ kasa ne kasa yɛ ka adwaman ho kasa
ɔse wo ne wadanfo Janet.

Wo ankasa wo kɔnfrɛɛ me maa me see ɛyɛ ampa sɛ wo ne Bra Dan nada. Na wo koraa na mbisaa wo sɛ ɛyɛ dɛn na wo ne no dae because Bra Dan no nim sɛ wo yɛ me yere a ɔne Janet nua no ɔmo baa fie no yɛn nyinaa tena ase bɔɔ nkɔmɔ. Enti ɛyɛ dɛn na wo ne Bra Dan ne wo daeɛ? Ɛma saa Bra Dan no wo koraa ka kyerɛɛ me sɛ ɔne Phyllis, Phyllis, koraa ada. Na wo bɛma ɔne w'adamfo ada, wo nso ne no bɛda na ɔne obi da. Ansa na me ne no nda da.

Wote kar no mu twɛn no akyi a, ɔbɛfrɛ wo sɛ, 'O, bra bɛtena adan mu hɔnom, na, na twɛn no na monkɔ. Ɛnna wodii n'akyi kɔɔ dan mu. Afei deɛ, wose woda mpa no mu a, ayi, akonnwa mu. Afei wohui ara ne sɛ ɔsosɔsosɔɔ mu. Afei deɛ, because sɛ wa, wa, wa, ayi, wanom nsa nti, na wayɛ mmerɛ, enti wantumi anstɔpe hwee. Ɛnna ɔne no daeɛ. Ɛnyɛ saa na woka kyerɛɛ me? Ante na, ante na.
Ɛnyɛ saa na woka kyerɛɛ me anaa? Mese, Asɛm wei Ɛ, deɛ wo kunu mmisa wo ɛyɛ biribi. saa pɛpɛɛpɛ na meka kyerɛɛ wo. Nso ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Me ara na me ka kyerɛ wo because over two years na wo se mabɔ adwaman over two years Nti wo wo na wo pa se kyerɛ mabɔ sɛ adwaman wo create sɛ na wabo na akɔ wura ne dan mu Ɛnyɛ na nokorɛ me se nti wo Auntie pa kyerɛ sɛ wo create saa pɛpɛpɛ na me ka kyerɛɛ no na because asɛ na wabusuafoɔ nso mabrɛ. kɔɔ baabi a yɛse wabɔ adwaman no nso ɛ? Ɛnneɛ ɔmo na ɔmo kɔɛ me deɛ me nnim. Ɔno na ɔmo kɔɔ yɛ ante na mi ni hɔ bi. Wo maame wo maame yɛ ɛyi asɔre panyin saa ɛyi ɛyi yɛ kan sɛ awoyefoɔ ni bi no wo sista koraa mpo kɔnfɛmii sɛ wo maame wahu adeɛ ne dada wahu sɛ ma ɔmo kɔ kyi yɛ no ɛkɔ hu sɛ nukurɛ wɔ mu no ɔbɛ bɔɔ wo maame amaneɛ no wo maame koraa kaa sɛ wahu mi ni mi ni bibia evidence bia mi ni ma sɛ mi na mi nya mi ni mi ni hu hwee.
Me ba, wo maame frɛɛ wo sɛ bra na monkasa, woankɔ. Hwɛ, Maggie te me ba aburokyi, sɛ wobɛka nokorɛ, obi a ɔnim before and after ɛbɛka nokorɛ sɛ me mendi wo aborɔ, from day one a mebɛduru aburokyi, mendi wo aborɔ da, every single time biara memane wo, every si, sɛ wobisa me biribi.

container no me sɛ obi kɔ apapampam store onya. Wo hwɛ yɛ no wo gifty after ɛno no after saloon no wo ka kyerɛ me sɛ wo pɛ sɛ ɔyɛ business ɛna me ka kyerɛ wo sɛ business no a wo pɛ sɛ wo yɛ no calculate ɛho ka nyinaa ɛma me nhu na me nfa sika no mbrɛ wo ɛna wo calculate sika no na wo de sɛnde me ma nfa sika no amrɛ wo.

Townsend, ɔte Amerika.
Mebɛ school fees koraa no ɔse ɔntua nso ɔte abrokyire.
Fo nyɛ Beijing mmaa no bi yɛ boniayɛ nyɛ Beijing na ɛsesaa biribiara Beijing conference nsesaa biribiara but Beijing koraa ba yɛse what men can do women can even do better nti nyɛ bɛrima na nka ɛwɔ sɛ ɛhyɛ wo dwekyire o ka ɛwɔ sɛ wo hyɛ wo ho Gekyire because yɛse deɛ mmarima bɛtumi ayɛ mmaa tumi yɛ ama ne boro so. Wɔka container yi asɔre se container yi wɔka sika ɔde brɛ wo a osi sika sɛn ɔho na sɛ deɛ ɔyɛ bie ni wo a w'ani sɔ. George George sese ɔso wate aseɛ woso wabɔ adwaman a wate na gya ne kwan ɛɛ onya kwan sɛn na wɔn abɛte. Mese onya me kwan five billion.
Bosome George ka nokorɛ ka nokorɛ wɔ nyame anim ka nokorɛ wɔ nyame anim daa ɛnyɛ biribiara na George ka ɛyɛ nokorɛ me ntwa ntorɔ boa wo ba fa evidence no bra sɛ wo bɛ receipt bia wo keepi fa bra me se fa bra wo ba wo ba kɔɔ 2024 2020 a wo ba kɔɔyɛ no ɛna wo wo start sɛ wo de 20 million ɛde ba. 2020 2020 a woba kɔɔyɛ na wosɛ sɛ wode 20 million ɛde ba wokɔɔyɛ nyinaa 7 million 7 million 5 million na ɔde aba ɛna bi wɔ hɔ yɛ ho kyerɛ wɔ fie a ɛne deɛ me frɛ no a ɔde ba me nka sɛ me kunu ɔnhwɛ me me nka biribia sɛ me kunu ɔnhwɛ me menim sɛ George deɛ yɛ yɛ frɛ no a ɔno deɛ ɔbɛka deɛ ɛwɔ sɛ ɔka biam me deɛ menni biribia meka me nka sɛ George ɛnhwɛ me.

Me, meka kyerɛ wo sɛ, Gifty, te a me ne wo te no, wobɛtumi ayɛ deɛ wopɛ biara, menni problem. Na mmom, hwɛ na woamfa m'akyi. The only thing a wobɛ, wobɛyɛ a me ne wo bɛgyae yɛ sɛ wobɛfa m'akyi. Enti, da bi ara meka kyerɛ wo sɛ, adeɛ no, ɛyɛ hundred. Mese fa ninety nine, na me, memfa one. Ɛnyɛ saa na meka kyerɛ wo? Adeɛ hundred, mese, Gifty, mede ninety nine akyɛ wo. Me, me deɛ yɛ baako pɛ na mafa. na saa baako no a ɛkita me no, woasan abɛgye afiri me nsam dɛm a, ɛnde deɛn na mensan nyɛ wo? Bible nso yɛ aniberefoɔ. Enti no mesrɛ wo, Gifty, nokorɛ Nyame anim ni, me deɛ mede akyɛ wo from akoma mu long time ago, but mesrɛ wo, sɛ woafa m'akyi paa deɛ, da biara sɛ ɛno ara na megu so ka kyerɛ wo, the only thing, adeɛ baako pɛ a woyɛ a ɛbɛtumi ate me ne wo ntam no no, apart from ɛno deɛ, deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biara me, menni problem. Menka saa asɛm no nkyerɛ wo. Menka saa asɛm no nkyerɛ wo. Na barima bɛn paa na wofiri sɛ. Ɔno ani bɛgye sɛ ne yere a ɔno ate sika ware no obi ne no ada. Barima bɛn paa na wofii sɛ ɛbɛyɛ ne dɛ? Na wowo saa wiei koraa wowo saa se ɛde ɛno koraa sɛ etwa me me mpoa ɛsɛ etwa me me ti de wa no kɛ woanya obi a otumi di ɛ ɛne wo da ma wo ho sane wo wei yɛ ɛka kyerɛ me me sɛ me me kɔ se keteketeketekete me mma ne ho aduro.
Antenaa antenaa antenaa ɔboa. Ɔboa. Me me boa. Ante na ɔboa. Me me boa. Ɔboa. George, nsɛm a wotumi keka nyɛ bi ni o. Nsɛm a wotumi ka ɛɛya nyɛ bi nie. Wote America, kwan bɛn so na wofaa so a wonyaa saa evidence? Ɛhɔ wo gyampee, woanyi m'ano. Mepɛ sɛ mehu kwan a wote Amerika no wofaa so. Me, mete, deɛ ɛteɛ ne sɛ, nokorɛ Nyame anim, me, me hakee ne fon no. Enti adeɛ biara a ɔyɛ wɔ ne fon no so biara, me na mehu. Adɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ saa?
Na wo yere wahake wo fon? Me, na menyɛ saa deɛ no.